А, балалар бакчалары һәм ой, укучылар арасында оештырылган этап тәмамланды. Бик күңелле булды. Инде унда башланган иде. Хәзер вакыт көндезге 4. Бер караганда карап кына утырасың инде тамашаны. Менә карагыз, тирә-якны инде. Мәдәният йортына килде. Хәзер монда урта яшьтәгеләр, олы яшьтәгеләр, ягъни мәктәп укучылары булмаган кешеләр чыгыш ясый. Хәл калды әле бераз бәяләргә, чөнки эмоцияләр, эмоцияләр калырга тиеш бит бәяләр өчен. Менә хәзер кереп карыйбыз. Менә музык матур артистлар исәнмесез. Эй, җәмәгать!

Әллә кайларга тарала. Сире нәрсәләй? Тәмле икмәкнең. Мин авыл пешекчесе.
Шулаймы ни? Сигез ел сәвәпләнә.
Сөйлим әле. Безнең Әйе.
аның заведующий гомер буе шунда булды. Каримова Мәсхүдә апа булды. Шушы Әйе. безнең фольклорда йөрде.
Аның Ого. җырлавы сандугач кебек иде. Ну, бер биш ел була инде аны. Ә, кайтты инде гел хикмәт инде ул. Әйе. Бакый дөньяга күчте.
Без аны бик сагынабыз. Искә алабыз. Шундый акыллы хатын. Ул иде. димәк шушы производствога нигез салган кешеме? Нигез ипи? салган, нигез Ә, салган.

Квага кунакка барганда, ди, сарман ипин алып киләм, ди. Шуны ипин. Мин аны, ди, морозильникка куеп саклыйм, күбрәк алып килегез дип әйтәләр, сарман ипин диләр. Сез кичә карамадыгызмы минем э, видеоны? Мин сарман ипи карамадым. сам- кичә кердем, кибеткә чалда, сарман ипин алыгыз ал, ди. 85 сум тора, ди. Нет, артта, артта, артта. Менә монда артта, имя? 85, они бик тәмле ипи, сегодняшний из Сармановы. Сарман ипи. Они Сармановые. Әйдә, алып карыйк.
Әйе.
Ну, сразу әйтәм, 85 сум. Ярай, ярай. Ул бик ти, качественный ипи. э, Сөйли башладым бит сарман ипиен. Иртәгә бу- кайтам бит сарманга, а, жюрига чакырдылар. Шуңа күрә сарман ипиен ашап карыйм. Әгәр дә тәмле түгел икән, иртәгә барып сарманнарга әйтәм, тәмле түгел, пеши- пешерәсез дип. Тәмле булса, тәмле дип әйтәм. Ашадым, алдым, миңа бик ошады. Шуңа күрә са- сарман ипине мин ашаган юк, шуңа күрә мин инде Кем белә бит инде дөнья хәле. Әйе. Сарманныкы бик тәмле булды. Шуңа күрә Нөркәйләргә зур сәлам. Бөтен дөньяга чөнки әйшне бөтен илгә сибелгән татарлар карый. Шуңа күрә Мин с удовольствием карыйм. Сезгә бик зур рәхмәт һәрберегезгә, һәрберегезгә. Сезгә рәхмәт. Әйдәгез, кул болгыйк бөтен татарларга исәнлек. Сәлам Дөркәйдән. Кунакка килгәннәрегез авырса алсын, Амин.
соңгысы гына булмасын. Амин, амин. Рәхмәт сезгә бик зур, яме. Дуслар, сәгать 10-да Башлаган идек эшебезне. Инде сәгать 7 тулып килә. Димәк, без 9 сәгать буе арып талып эшләдек һәм Сарманар безгә моның өчен беләсезме инде бонус әзерләде. Карагыз, шундый искиткеч, әле тәмен белмим. Тәмле дип уйлыйм, ләкин искиткеч матур, бик тә аппетитный күренә торган бәлеш э, безне монда каршы алды. Гөлназ ханым, мәдәният бүлеге җитәкчесе. Гөлназ ханым, бик зур рәхмәт шул кадәр әзерләгәнегез өчен. Э, без бит э, фольклор коллективларының э, чыгышларын карадык. Шул кадәр шәп булды. Беләсезме, мин шуңа игътибар иттем. Һәрберсенең, һәрбер артистның аяларында бик күп иде. Костюмнары ялтырап тора, ягъни өр яңа, э, теге элеккеге замандагы шикелле каядыр сандыктан чыгарылган, э, анда көя күбәләге ашаган э, костюмнар түгел. Ягъни һәрбер авылда, һәрбер артистка табалар мөмкинлек костюм тиректерергә һәм белүемчә, Бер генә дә түгел, әллә ничә яшәр экземпляр була. Шуңа күрә сармараннарга менә барысы өчен дә мәдәнияткә шундый зур игътибар бирүләре өчен һәм миннән менә шушы бәлеш өчен бик зур рәхмәт. Без хәзер сыйланабыз. Бәлеш ашалды, бәлеш бик тәмле булды. Инде хәзер э, сүзне бирергә кирәк шушы э, аулагы проектына нигез салган һәм аны җигелеп тартып баручы, шулкадәр э, Әле сүзләр әйтелер бу проект турында. Сәрия Закирова Җиһаншина минем өчен чит кеше түгел, чөнки без Шәһри Казан газетасында бергә эшләдек. Хәзер сүзне аңа бирәм. Сәрия ханым, хәерле кич. Хәерле кичләр, Аллаһ ишеләрем. Иң беренче чиратта төрле төбәкләрдә яшәүче Аллаһ ишеләремә, минем җиңүче Аллаһ ишеләремә, сәләткә юллама алучы Аллаһ ишеләремә. Барсына да, барсына да күп сәламнәр мин иштүчеләргә. Хәбәр бирегез, без дә монда диеп. Языгыз Ленарга, язылыгыз. Сәрия ханым, озакламый бит 5 ел тула икән бу аулагы көрәш проектына, әйме? Әйтегез әле, санаган булды микән, ничә йөзләп, күпме кеше үтте микән әлеге проект аша? Кулга китап алучылар узган ел инде 6000-гә якын иде. Ого.
Бүгенге көндә менә бер ел эчендә дә 2000-нән артып китеп барабыз без. Бер ел эчендә дә инде февраль айларына нәтиҗә ясарбыз 7500 елга 7000 ләп кеше Э, алай гына да булмас дип уйлыйм чөнки безнең өр-яңа номинациябезгә бер ел тула ул балалар бакчасы 15 бала катнаша ул 15 баланың әбисе дә бабасы да әнисе дә әтисе дә бөтенесе китап укыйлар ким дигәндә 45 кеше китап укый анда һәм инде ул безнең 3 тапкыр арта менә шуның белән нәниләр белән безнең үсеп китте һәм аларда кызыксыну бар һәм безнең валерийлар безнең богданнар безнең мариялар безнең анда иваннар милли киемнәребезне киеп калфак түбәтәйләрне киеп татарча җырлап йөрүләре инде ул минем иң зур җиңүләремнең берседер дип уйлыйм. Шәп, шәп, искиткеч.
Ә менә бүгенге зона этабына, Сармандагы зона этабына нәтиҗә ясап, нәрсә әйтә аласыз? Кемнәр сезне Бәлки сокландыргандыр, гаҗәпләндергәндер, шундый эмоция тудыра алырдай ниләр, кешеләр булдымы? Барсы да менә бүген алты ачык дәрес булды, Россия күләм ачык дәрес булды, әйеме? һәрберсен 45-шәр минут дип санасак та, һәм һәрберсендә үзенчәлекле өй эшен җиренә җиткереп башкарган 50 проценты 100 процент җиренә җиткереп башкарган бернинди кимчелексез дип әйтергә мөмкин. Һәм инде аның калганнары да тырышканнар. Һәм алар менә беләсезме, ничектер э, әзер әйберне чыгарып күрсәтмәделәр. Алар өйрәнгәннәр Габдулла Тукайны, исемдә калганнарын, нәкъ дөрес итеп кайсы гаиләдә кайчан алган кичерешләрен матур итеп, тулы итеп җаваплар әйттеләр. Менә шунысы куандырды мине. Иң куандырганы шул булды. Һәм инде ансамбльләрнең профессиональлегенә сокландым. Аларда менә сөйкемле сөяге булган карап туймаслык, өлкән буыннар, карап туймаслык бабайлар менә, алар шундый авыл картлары инде гади генә, һәм алар шундый оста итеп сәхнә тоталар. Ә нәниләр арасында менә туп-тулы итеп матур җавап биргән Габдулла Тукайның су анасы Нәрсәгә өйрәтә дигән сорауга тулы итеп, матур итеп җавап биргән балага биш кенә түгел, җиде балл бирдек. Алар сокландырды. Кеше әйберне рөхсәтсез тиергә ярамый дигән матур, тулы җавап. Инде ул биш-алты яшьлек балалар өчен Биш плюс инде ул бик зур бәя, бик зур. Әйтеп бетергесез безнең өчен куаныч, чөнки милләт бетә диләр. Менә кайсы якка борылсак та, безнең киләчәгебез юк диләр, әмма ничек киләчәк булмасын инде, безнең кая барсак та татар халкы янып яши, үзенең менә яратып телгә ала һәм бик күп мәгълүматларга сөенеп кайтып китәләр алар. Алар сөенә-сөенә киләләр музейларга, экскурсияларга һәм аннары соңда менә бик күп безнең финал ярышлары 5 ел була февральдә. Финал ярышлары безнең 3 ел рәттән Кырлайда үтте һәм анда алар менә шунда килгән укытучылары да хәтта без үз гомеребездә беренче тапкыр килдек ди. һәм Кушлавычка да беренче тапкыр килдек диеп әйтүләре һәм аларның рәхмәт укулары минем өчен инде илһам чыганагы. Бүгенге көн минем өчен дә чын мәгънәсендә илһам чыганагы булды. Шул кадәр күп яңалык ачтым. Сәрия ханым, сезгә бик зур рәхмәт безне Эйчо проектын чакырган өчен. Сезнең менә шушы проектыгызда ныгысын, кем әйтмешли, камиллекнең чиге юк. Шуңа күрә сезгә шәхси уңышлар һәм иҗади уңышлар теләп калам. Рәхмәт, әмин шулай булсын.